dikon mi a skohe e profeshon aki? Eigenlik, ora mi a kaba skol, mi bisa bera bera mi no ta sa kiko pa mi bai, kiko mi bira. Despues mi a traha na banko, mi a traha pa diesdos aña na banko. Pero tòg despues di diesdos añanan ei, Ma ech sinti manera no, mi por mas, mi mi mi mester bay hasi algo otro, algo mas pa yuda hende, pa yuda. Anto a sali un un aviso den korant e tempo y nan tabata ofrece un un eenmalige opleiding di na ipa, ASW, tweede graad. Anto e rama bay p'e. Loke mi a pensa ta ku semper mi ta un hende ku ta gusta mucha. Rond di mi ta wòrdu atraé si mi bai un fiesta mi ta ke muchanan bezig i òf si mi djis bai un kaminda mi ta wak e mucha si e ta seif, si e ta ku un hende, si e ta kontentu, mi ta puru papia ku e mucha sino mi di ya se ta ègt algu ku ta pa mi, dus mi ta gusta ta ku mucha. Sino mi a skohe e profeshon einan. I mi por bisa tambe ku manera mi a kita fei banko, ku mi a kuminsá i pa mi a kuminsá stazio, haya tur e lèsnan etsetera, mi niun dia mi a haya falta di banko. Aunke mi a traha diesdos aña, pero e trabou komo un maestra ta asina, mi ta gusta asina hopi, ta asina wou, pasobra mi ta weta kon bo por yuda muchanan. I te ku awe, despues di djes tres aña mas o ménos ku mi ta trahando ku mucha, mi ta kontentu ku mi trabou. Mi ta sinti responsabel pa tur mucha ku a pasa den mi klas i mi ta pruba di yuda nan mas hopi ku ami por. I pa mi por yuda nan pa nan por bira un siudadano responsabel despues. Di chikitu eindelijk segun ku mi ta kòrda mi tabata mi mama tabata siña mi hopi kosnan di lèter semper ta tin un bòrchi i asina mi tambe a bin ta hunga skol i dor ku mi ta bai iglesia tambe anto di chikitu mi a lanta den Tin Junior Church ki men mi a haya lèsnan tambe pa mucha i semper nos tabata partisipá den esei. Mi a yega yuda den kampamentunan tambe traha i semper mi a gusta esei, trahando ku mucha. Mi tabata traha tambe promé ku mi a sigui e studio na ipa, mi tabata traha tambe na un naschoolse opvang. I asina mi ta bisa tòg tin diferente aspekto ku a hunga ròl den esaki. E profeshon di maestro no tabata mi promé eskohensia, pero mi a bini einanan dor ku mi ta tene mi ta ke un kambio den mi karièra. Anto matskaplik wèrk dosent dat laik mi makeliker i mi a bin duna lès den lokual ku mi a traha. Anto esei mi a gusta masha Pues ya, mi ta bezig ta leid op profesionalnan, ku semper mi ta bisa muchanan, nos ta mester ta mihó ku Jufrou Tata. Anto ya, esei ta duna mi energia pa bo bisa pa mi trabou. Ya. Mi a gusta semper e aspekto di siña, siña otro, i pa loke ta trata mi profeshon mes aktualmente mi ta gusta ta gewoon ku e muchanan. Mi ta, mi ta pasa leuk ku nan, mi ta pasa prèt ku nan, nan ta pone mi hari Pan kosnan ku nan ta bisa i mi mes ta siña asina hopi tambe di nan. Mi ta gusta tambe e aspekto ku bo tin ku ta kreativo kada bes pensa algu nobo kon pa yega na nan ku bo lès i ku tur lokual ku bo kier logra ku nan. Drechamentu di klas, kosnan ku ku ehempel komo maestra di kleuter Bo tin cu ta pendiente di nan. Kleuter ta hopi visual, que men hopi material bo mes tin pa desaroya, y asina bo mes tambe ta keda um um profesionalisa bo mes tambe den aspecto aki. Tin ora e hobennan mes ta puntra mi, Juffrouw, di copa bira juffrouw e school? Sa no, esaki mi ta gusta, dus e e dunamento di les, e contact cu nan, pasobra nos no ta bezig solamente ta dunando nan les, ta siñando nan. e e materia ku nan mester sa. Pero diariamente bo ta haya bo den kontak ku hóbennan ku tin biaha na kas, no tin e, nan ta bisa nan no tin e atenshon tin ora. I e ta komprendibel tin ora pasobra mayornan tur tin e drùk, ta traha, anto na skol tin ora nan ta bin ku preguntanan, ku problemanan. Anto e parti ei mi ta haya hopi importante. So mi ta bisa mi ta haya hopi great. Mi ta bisa e ta un privilegio Ku mi por impaktá nan bida pa bon? Ku mi por duna nan konseho? Pasobra hopi biaha i fonan tin hopi mucha, hopi adolesente ta kanda. Ora un adolesente den su periodo di adolesensia e ta pasa den hopi kambio ku su hormonnan, kambionan físiko. Anto esei ta pone tin kosnan ku e no ta komprondé, ke kompartí. Anto nan mester e extra atencion eynan. Anto mi ta kere eynan un docente por por yuda hopi. Dus den scucha nan, bo scucha nan so caba, wow, bo tin nan.